מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף כג עמוד ב'. לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצן הקדמה. די גמרא גייט געברענגט א מחלוקת צווישן חזקי מיט רב אבי. ווען די תורה זאגט מען אויף א זאך אז איך טאר עס נישט עסן, ביז ווי ווייט גייט דעם איסור? איז נאר דא א איסור אכילה, אבער הנאה מעג איך יא האבן, אדער ניין? יעדעס מאל ווען די תורה זאגט אז איך טאר נישט עסן א זאך מיינט עס, עס נישט, אין די זעלבע צייט טארסטו נישט האבן קיין הנאה. איז חזקי האט געהאלטן, יעדעס מאל ווען די תורה זאגט אויף א זאך דו טארסט עס נישט עסן, מיינט דאס דווקא א איסור אכילה. הנאה האבן דאס מעג איך יא. א חוץ אין א פאל ווען די תורה שרייבט לא יאכל, ס'טאר נישט געגעסן ווערן, אין אזא פאל זאג איך, דאס מיינט סיי איסור אכילה, און סיי איסור הנאה. ווי למשל דא לגבי חמץ. אבי כל זמן די תורה שרייבט א אנדערע לשון ווי לא יאכל לא שכלי, אויף דעם מיינט די תורה נאר צו זאגן אז דו טארסט נישט עסן, אבער הנאה האבן דאס מעג איך יא האבן. רבי ווי האט געהאלטן ניין, יעדעס מאל ווען די תורה זאגט מיך אויף א זאך דו טארסט עס נישט עסן, גיי גלייך אריין אין דעם סיי עס איז אכילה און סיי עס איז הנאה, די זאכן גייען אייביג צוזאמען, אחוץ אוודאי אז די תורה זאגט מיר א עקסעפשאן, די תורה זאגט מיר דו טארסט נישט עסן, וואס בעצם וואלט איך פארשטאנען דאס מיינט סיי נישט עסן און סיי נישט האבן הנאה, און די תורה זאגט מיר, חוץ דא, דא זאג איך דיר דו מעגסט יא האבן הנאה. ממילא דאס איז געווען די מחלוקת צווישן חז ג מיט רבב י. איז לאמיר נעמען די גמרא, דף כ ג עמוד א'. פרעגט די גמרא אזוי, והרי חמץ, דרחמנא אמר לא יאכל חמץ, די תורה זאגט לגבי חמץ לא יאכל חמץ, וואס דאס וואלט איך פשוט פארשטאנען לא יי אוכל, דאס מיינט לכולי עלמא א איסור אכילה, און פארשטייט זיך אויך א איסור פון הנאה, ווייל די תורה זאגט לא יי אוכל, ס'טאר נישט געגעסן ווערן, הייסט דארפסט אכטונג געבן זאל נישט האבן הנאה וואס קען צוקומען צום עסן, דאס הייסט אין אזא פאל סיי חזקי האט מודה זיין און סיי רבי אביי האט מודה זיין אז דאס מיינט בעצם א איסור אכילה מיט א איסור הנאה צוזאמען. ותניא, אונז האבן אבער געלערנט רבי יוסי הגלילי אומר, רבי יוסי הגלילי זאגט, טעמא לעצמך, רבי יוסי הגלילי פרעגט אויף די שיטה וואס האלט אז חמץ נאך פסח, וואס איז אריבערגעגאנגען פסח דא א איסור הנאה דערפון, זאגט ער טעמא לעצמך, האי חמץ אסור בהנאה כל שבעה, טענה'ט רבי יוסי הגלילי א נייע זאך, א זאך וואס מען האט קיינמאל נישט געזען ביז יעצט, אונז האבן איינמאל אייביג אנגענומען ביז יעצט, חמץ אויף פסח איז אסור באכילה און אסור בהנאה, זאגט רבי יוסי הגלילי וואס עפעס? חמץ אויף פסח, הנאה האבן, אוודאי מעגסטו יא האבן הנאה. און ממילא פרעגט די גמרא, לפי רב אבי, לפי חזקי וואס דו האסט יעצט געזאגט, ווען די תורה זאגט לא יאכל, לכולי עלמא מיינט עס, עס נישט און האב נישט קיין הנאה, לכאורה ווי שטימט עס מיט רבי יוסי הגלילי? ווי אזוי קען רבי יוסי הגלילי זאגן, אה ניין, קום פסח מעגסטו האבן הנאה פון דיין חמץ? לכאורה ווי אונז האבן יעצט אויסגעטייטשט רבי יוסי, ווי אונז האבן אויסגעטייטשט רב אבי' מיט חזקי, האלט דאך יעדער איינער אז ס'איז דא א איסור הנאה אויכעט. וואס זיי רבי יוסי, זיי זענען דאך נאר אמוראים, חזקי מיט רבי אביהר זענען דאך אמוראים, רבי יוסי הגלילי איז דאך א תנא, ממילא פרעגט די גמרא וויאזוי שטימט דאס צוזאמען? ענטפערט די גמרא שאני הוסם, דארטן איז אנדערש, דאמר הקרוב ולא יראה לך שעור של חו י האי, זאגט די גמרא ביסט גערעכט, רבי אביהר מיט חזקי זיי האלטן טאקע, טאמער לערנסט עס אריין אין די שיטה פון רבי יוסי הגלילי, זאג איך אז וואס בעצם טוסטו יא האבן הנאה, איי דו האסט דאך ביידע געזאגט אז מען מיינט דא איסור אכילה מיט איסור הנאה, די ווארט איז דא דא א עקסעפשן, ווייל די תורה זאגט מלכו, ולא יראה לך שעור, ממילא טייטש איך אויס לכו, ס'איז דיינס, די תורה געבט עס איבער פאר דיך, דאס הייסט, אוודאי דו מעגסט עס נישט זען, דו מעגסט נישט האבן ביי דיך אינדערהיים, אבער הנאה האבן דערפון, אויף דעם איז נישט געזאגט געווארן קיין איסור, און ממילא טייטשט די גמרא אויס לפי רבי יוסי הגלילי אז דא געבט די תורה מיר א היתר, און ממילא פרעג מיר נישט אויפן כלל, די כלל איז אייביג אמת ווען די תורה זאגט לא יאכל אדער לפי רבי ווי ווען די תורה זאגט טוסט נישט עסן מיינט דאס עס נישט און האב נישט קיין הנאה, דא שטייט לכו און מילא אז איך האב א לכו איז די לכו געבט מיר א היתר און זאגט ווייסט וואס אין דעם פאל מעגסטו יא הנאה האבן. זאגט די גמרא, ורבנן, לפי רבנן, וואס זיי האבן געהאלטן אז ווען די תורה זאגט ולא יאכל חמץ מיינט עס צו זאגן עס נישט און האב נישט קיין הנאה, לכולי עלמא, סיי לפי רבי אביי און סיי לפי חזקיה. אבער למעשה, וואס טו איך מיט די של ח? עס זאגט דאך טאקע ולא יראה לך שאור, אויב אזוי פארשטיי איך די לכו וואס טו איך מיט דעם? בישלום רבנן האבן געטייטשט פון דעם לכו צו זאגן דו מעגסט האבן הנאה פון דיין חמץ, אבער וואס טוט חכמים מיט דעם? טאמער חכמים זאגן ס'דא א איסור צו האבן הנאה, אויב אזוי וואס טוען זיי מיט די לכו? זאגט די גמרא ורבנן שלחו היא התראה אבל התראה של אחרים ושל גבוה, זאגן רבנן איך האב אויך א לימוד פון דעם לכו, די לכו לערנט מיך אויס אז טאמער כ'האב חמץ פון א גוי, אדער כהאב חמץ פון הקדש, איז דא א היתר, מעגסט עס האבן, פארוואס ווייל של חוה הטהור, די גאנצע איסור איז נאר אויף דיין אייגענע חמץ, אבער חמץ וואס באלאנגט צום גוי, אדער חמץ וואס באלאנגט צו הקדש, אויף דעם איז נישט געזאגט געווארן קיין איסור, און אזא זאך מעג איך יא האבן. ואידך, און רבי יוסי, וואס טוט ער? נו, ער נוצט דאך דעם לכאו' האסטו מיר געזאגט, צו זאגן אז איך מעג האבן הנאה אויף פסח פון מיין חמץ, אויב אזוי פון ווי ווייסט ער אז די חמץ וואס א גוי האט מיר געגעבן, חמץ וואס באלאנגט צו הקדש, פון ווי ווייסט ער אז איך טאר האבן דעם חמץ ביי מיך אינדערהיים, און ער קען דאך נישט נוצן לא יראה לך שאור און זאגן פון דעם, ווייל לך האט ער דאך שוין גענוצט צו זאגן אז פארקערט, לך איך געב עס דיך איבער, אז הנאה מעגסטו יא האבן. ענטפערט די גמרא, תראי לך כסיבה, ס'איז דא צוויי לך אין דעם זעלבן פסוק, כלא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שעור, מילא וויבאלד אין דעם זעלבן פסוק שטייט צוויי מאל דעם ווארט לך, דרשן איך פון דעם איין לך גייט צו זאגן אז די חמץ איז דיינס, דו טארסט הנאה האבן דערפון, די צווייטע לך קומט מיר צו זאגן, אז טאמער דער חמץ איז נישט דיין אייגנס, נאר ס'באלאנגט צום גוי, ס'באלאנגט צו הקדש, מעגסט עס אפילו האבן ביי דיך אין שטוב. ואידך, לפי חכמים, נו, איך האב דאך צוויי מאל א חו, לא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שעור. איך האב דאך צוויי מאל א חו יעצט. וואס טו איך מיט די צווייטע ל חו? בשלא מיט די ערשטע ל חו האסטו מיר געזאגט לערנסט ארויס אז איך מעג האבן חמץ פון די קדשים, איך מעג האבן חמץ פון א גוי. אבער די צווייטע ל חו וואס טוסטו דערמיט? זאגט די מרא חד בנכר שקיבשתו וחד בנכר שלא קיבשתו, זאגן זיי ביידע לכאו' קומט אויס צו לערנען אז דו מעגסט האבן יענעמס חמץ ביי דיך אין שטוב, נאר וואס איין לכאו' קומט צו אויס לערנען פון נכר שקיבשתו און איינס פאר איינער של נכר שלא קיבשתו, אונז ווייסן דאך ס'דא צוויי סארטן גוים, אזוי האבן מיר שוין געהאט אין די גמרא פריער, און מילא די צוויי לכאו'ס קען מען רעדן איינס פון נכר שקיבשתו און איינס פון נכר שלא קיבשתו. ואידך, און הרב יוסי, נו, אז די ערשטע לכאו' נוצט ער צו זאגן אז דו טארסט הנאה האבן דערפון, די צווייטע האט ער גענוצט פאר קדשים און פאר הקדש און פון אנכי, אבער פון וואו ווייסטו אינעם אנכי צו מאכן א חילוק צווישן כיבשתו און לא כיבשתו? לפי חכמים האט מען געהאט צוויי לוחות, האט מען גענוצט איינס פאר כיבשתי און איינס פאר לא כיבשתי, אבער לפי רבי יוסי אז ער נוצט די ערשטע לכה פ פאר זיך צו זאגן דו מעגסט האבן הנאה פונעם חמץ, אויב אויב אזוי ווי ווייסטו צו זאגן אז כיבשתי מיט לא כיבשתי? ענטפערט די גמרא ואידך תלסו לכה כסיבה, אין פרשת זרעי שטייט נאכאמאל ולא יראה לכה שעור, זאגט ער פון דארטן לערן איך אויס, איך האב דאך דריי מאל, סאו די ערשטע קומט צו זאגן איך טאר נישט האבן הנאה, די צווייטע זאגט מען קיבשתו, די דריטע זאגט מען לא קיבשתו, און מילא איז ער מסודר אויכעט. ואידך, און חכמים, אז איך האב דריי מאל לכו, וואס גייען זיי מאכן מיטן דריטן לכו? זאגט די גמרא, ואידך, חד בשעור, וחד בחמץ, וצריכה, זאגט ער אז וואס, אז איך האב דאך איין מאל, ולא יראו לך שעור, און איין ולא אמר ולא העיר לך חמץ, און מילא די פון ר' איי און די איין ולא העיר לך חמץ קען מען צו לערנען אז כ'וואלט כ ק מיינען אז נאר דא א איסור אז לגבי חמץ וואלט כ ק מיינען דא האט מען דא א איסור פון לא העיר לך חמץ איך מעג נישט האבן קיין חמץ ווייל חמץ א ברויט למשל איז א זאך וואס איך קען הנאה האבן איך קען עס עסן מילא אויף דעם זאגט די תורה אז דא א איסור. אבער סאור, וואס בעצם סאור איז פשוט זויער טייג, ס'איז נישט א זאך וואס מ'קען בעצם עסן, ס'איז נישט קיין מאכל, אויף דעם וואלט איך געמיינט, אויף דעם איז נישט געזאגט געווארן קיין איסור, און פארקערט אויכעט, וואלטסט מיר נאר געזאגט ולא הראו לך סאור, וואלט איך פארשטאנען אז דווקא סאור איז א שטארקע זאך, אז ס'קען מאכן חמץ א צווייטע זאך אויכעט, ווייל סאור דורך די אינגרידיענטס פון יעדע זאך וואס קען ווערן חמץ, מיינט עס איז א פאוערפול זאך, ס'איז א שטארקע זאך, ס'קען מאכן מיט זיין אנדערע זאכן, מה שאין כן א ברויט וואס איז בעצם, ס'איז טאקע חמץ פאר זיך אליינס אבער ס'איז נישט בכח צו גיין מחמץ זיין אנדערע זאכן, וואלט איך אפשר געמיינט צו זאגן אויף דעם נישט געווארענט איז נישט דא קיין איסור פון חמץ, אבער וועגן דעם זאגט די גמרא האב איך דריי לימודים, און ממילא דארף איך האבן איינמאל לאור ולחסור, און איינמאל חמץ צו אויסטייטשן אז ביידע דארף איך האבן. פרעגט די גמרא יעצט, למה כתנאי, לכאורה לאמיר זאגן די מחלוקת וואס אונז האבן גערעדט ביז יעצט, רב אבי, חזקיה, צו זאג איך, צו יעדעס מאל ווען די תורה זאגט איך טאר נישט עסן מיינט אין דעם א איסור הנאה, אדער זאג איך ניין, ס'איז נאר ווען די תורה זאגט לא יאכל, וואס דאס איז חזקיה שיטה, זאגט די גמרא לכאורה, למה כתנאי, לכאורה דאס איז א מחלוקת תנאים, פארוואס? ווייל אונז האבן אין פסוק שטייט יעשה לכל מלאכה, דאס הייסט אין פסוק שטייט דארטן לגבי נבילה, שטייט דארט און דבר בני ישראל ליימר כל חלב שור וכסף ועז לא שכלי שטייט דארט און ווייטער וחלב נבילה וחלב טריפה יעשה לכל מלאכה ואוכל לא תאכלי אבער עסן דאס קען איך נישט עסן דאס הייסט די חלב פון א נבילה די חלב פון א טריפה יעשה לכל מלאכה איך קען עס נוצן פאר יעדע מלאכה ס'הייסט איך מעג טון א עבודה דערמיט אבער וואס עסן מעג איך עס נישט. ממילא זאגט די גמרא אזוי, יעשה לכל מלאכה, לכאורה מה טעם לומר לכל מלאכה, אין די פסוק וואלט געקענט שטיין, שיוכ ה, אין די פסוק וואלט געקענט שטיין, יעשה מלאכה, אז איך טאר מאכן מיט די פעטנס מיט די חלה פון די בהמה, וואס בעצם א איסור אכילה איז דא, און די תורה זאגט מיר א איסור אכילה האסטו אבער איסור הנאה איז נישטא, לכאורה וואלט איך געקענט נאך זאגן אז וואס? יעשה מלאכה, איך מעג מאכן א מלאכה, פארוואס נוצט די תורה די לשון לכל מלאכה? לכל קומט עפעס דא מעביר צו זיין, עפעס צולייגן. אויף דעם פרעגט די גמרא, לכאורה, יעשה לכל מלאכה, מה טעמא לומר לכל מלאכה? די ווארט לכל מלאכה וואס לייגט עס מיר דיר צו? זאגט די גמרא אזוי, שיכול למלאכת גביה יהא מותר. איז תענוג איז די ערשטע שיטה זאגט אז וואס? איך וואלט קען מיינען ווען די תורה זאגט מיר דו טארסט מאכן א מלאכה מיינט עס צו זאגן נישט יעדע מלאכה נאר וואס? למלאכת גביה יהא מותר. דווקא פאר גבוה, פארן בית המקדש, דארטן מעג מען נוצן חלב, פעטנס, מ'האט זיך געוואלט שמירן, צו מ'האט געוואלט עפעס נוצן, דווקא אין בית המקדש דארט מעג איך עס נוצן, ווייל דאס ווי רש י איז מסביר, דו זעסט דאך אין בית המקדש אז ס'איז דא דארטן א היתר פאר חלב, דאס הייסט מ'האט גענוצט חלב, מ'האט עס פארברענט אויפן מזבח, מילא עפעס א שימוש איז געווען פאר דעם, מילא וואלט איך פארשטאנען ווען די תורה וואלט נישט געזאגט דעם ווארט לכל, וואלט איך געמיינט אז די גאנצע היתר וואס די תורה זאגט מיר דו מעגסט נוצן דעם חלב, דאס איז דווקא פאר גבוה. למלאכת הדיוט אבער י ה יעשה, אבער טאמער א סתם א פריוואטע מענטש וויל נוצן חלב פאר זיך, ער וויל שמירן מיט דעם עפעס, וואלט איך קען מיינען, אויף דעם איז נישט געזאגט געווארן, אויף דעם זאגט נישט די תורה אז דו האסט א רעכט צו נוצן פון די נבילה, פון די טרייפע מעגסטו נוצן דעם חלב, תלמוד לומר. וועגן דעם זאגט מען די תורה לכל מלאכה, זאלסטו וויסן אז נישט נאר בגבוה מעגסטו נוצן חלב, נאר אפילו ביי זיך פריוואט, אז דו ווילסט נוצן חלב, אוודאי נישט צו עסן נאר צו הנאה האבן, מעגסטו האבן הנאה דערפון, דברי רבי יוסי הגלילי, אזוי זאגט רבי יוסי הגלילי. דאס הייסט, רבי יוסי הגלילי שיטה איז, אז פארוואס זאגט די תורה מיר לכל צו מרבה זיין, כ'וואלט קען מיינען וואס די תורה איז מיר מתיר איז נאר אין בית המקדש דא א היתר צו נוצן חלב, סתם פריוואט נישט דא קיין היתר, כמשמע לן ניין, אפילו ביי דיר פריוואט איז דא א היתר זאלסט מעגן נוצן חלב. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט ניין, שיכול למלאכת הדיוט יהי' טהור. איך וואלט קען מיינען מען רעדט דאך דא פון א נבילה, די נבילה אליינס איז דאך טמא, וואלט איך קען מיינען די תורה געבט מיין רעכטן, די תורה זאגט דו מעגסט נוצן דעם חלב, וואלט איך פארשטאנען אויף וואס מעג איך עס נוצן, דאס מיינט צו זאגן טאמער נוצט עס פאר פריוואטע נוצט, דעמאלס זאג איך ס'איז טהור, נישט אזוי ווי די נבילה, וואס די נבילה איז טמא, זאגסט אויף וואס כ'מעג נוצן דעם חלב, און די חלב האט נישט קיין דין טומאה אויף זיך, אבער למלאכת גביה יהי' טמא, אבער כ'וואלט כמיין אז די ווילסט נוצן דעם חלב אין בית המקדש למלאכת גביה, וואס די זעהסט דאך אין גביה אז די טומאה איז אסאך שנעלער, כ'זעה ווי תרומה קען גיין צו א שלישי, קאטשמע קען גיין צו א רביעי, און ממילא וואלט כ'געמיינט צו זאגן אז ווען די תורה איז ממאטר צו נוצן, וויל די תורה זאגן, איך וואלט געקענט אום א צייט זאגן אז ס'איז אסור צו נוצן, אדער האסט א פראבלעם צו נוצן ווייל ס'איז דא א טומאה אויף דעם, זאג איך דיר ביי דיר פריוואט, ס'איז נישט דא קיין טומאה אויף דעם. אבער אין בית המקדש, אז דו ווילסט גיין נוצן אין בית המקדש די טרימער, אוודאי איז יא דא א פראבלעם, ס'איז טומאה, אזוי ווי די אב, אזוי ווי די נבילה פון וואס ס'קומט. תלמוד לומר, לכל, מלאכה וועגן דעם זאגט די תורה, לכל מלאכה, זאלסטו וויסן אפילו איבער גבוה, אז דו ווילסט זיך נוצן, דו ווילסט האבן עפעס א הנאה פון דעם חלב, אפילו גבוה, זאלסטו וויסן דו מעגסט עס נוצן, און עס איז נישטא קיין שום טומאה אויף דעם. און ממילא האב איך דא בעצם צוויי שיטות, רבי עקיבא וואס מען האט יעצט געזאגט, אז וואס ס'מיינט צו זאגן אז אפילו איבער גבוה מעג איך עס נוצן, ס'האט נישט קיין שום טומאה אויף דעם, אדער פארקערט, אדער לפי רבי יוסי הגלילי, אז וואס, אז אפילו א פריוואטע מענטש קען נוצן פאר זיך, אז ער וויל הנאה האבן פון לחלב, מעג ער הנאה האבן דערפון. זאגט די גמרא, צוויי רבי יוסי הגלילי, לטומאה ולטהרה לא איצטרך כ. רבי יוסי הגלילי, ער איז נישט מסכים צו רבי עקיבא, ווייל ער זאגט, אז די תורה וויל מיר קומען זאגן, אז עס איז טהור, עס איז טמא, אויף דעם דארף איך נישט האבן קיין פסק, ווי די גמרא גייט באלד מסביר זיין. כי איצטרך כ. נאר וואס דארף די תורה מיר ברענגען א פסק? דאס איז דווקא לאיסור ולהיתר. דווקא צו זאגן אז פאלס קען מיינען אז דא א איסור א פריוואטע מענטש זאל עס ניצן זאלסטו וויסן ניין ס'איז דא א היתר דו מעגסט עס ניצן ביי דיך מה שאין כן ביי רבי עקיבא, רבי עקיבא האט געלערנט איסור והיתר לא צריך כ צו זאגן אז איך מעג עס ניצן אז א פריוואטע מענטש האט א רעכט צו ניצן אפילו קיין רעכט צו עסן האט ער נישט דאס דארף איך נישט האבן קיין פסק כי יצטרך כ למעיטה ולטמאה ולטהרה. אויף וואס דארף איך יא האבן א פסק? דאס איז דווקא צו זאגן אז טומאה טהרה, איך וואלט כמיין אז דא א טומאה אויף דעם, כמשמע לן, ניין אז ס'איז נישט דא קיין טומאה אויף דעם. עס שמועסט די גמרא יעצט אויס, מילא א ברכו מפלגה, לכאורה וואס איז די שורש המחלוקת צווישן רבי עקיבא מיט רבי יוסי הגלילי? פארוואס זאגט איינער די תורה וויל מיר פשוט מתיר זיין אז איך מעג זיך נוצן דערמיט, און רבי עקיבא זאגט ניין די תורה וויל מיר קומען זאגן אז ס'איז טהור, דו מעגסט זיך נוצן ווייל ס'איז טהור און אפילו בגביה מעג איך זיך נוצן. וויל די גמרא זאגן אזוי, דער רבי יוסי הגלילי סבר, לא צריך לי משמע בין עשה אכילה בין עשה הנאה. רבי יוסי הגלילי האט פארשטאנען, בעצם די תורה זאגט דאך אז איך טאר נישט עסן דעם חלב, און ממילא וואס ליגט אין נישט עסן? ליגט אין נישט עסן, עס נישט און האב נישט קיין הנאה. און ממילא וויבאלד רבי יוסי הגלילי האט פארשטאנען ווען די תורה זאגט עס נישט, ליגט אין דעם אויך א איסור הנאה בעצם, און ממילא מוז די תורה מיר קומען זאגן, וכי עשה קרא למשרה נבילה בהנאה, קומט די תורה מיר צו זאגן אז וואס? איך וויל זאלסט וויסן, הגם בעצם איך האב געשריבן דעם לשון לא תאכלי, דו טארסט נישט עסן, וואס דו וואלסט פארשטאנען אינעם עסן ליגט א זאך, עס נישט און האב נישט קיין הנאה, זאלסטו וויסן אז וואס? וכי עשה קרא למשרה נבילה בהנאה היא דעשה, קומט די תורה מיר צו זאגן ניין, זאלסטו וויסן ניין דו מעגסט יא הנאה האבן דערפון, דא דא א ספעשל עקסעפשן, איך זאג דו מעגסט יא האבן הנאה דערפון, און מילא רבי יוסי הגלילי האט פארשטאנען, יעדעס מאל ווען די תורה זאגט אויף א זאך דו טארסט עס נישט עסן, ליגט גלייך אין דעם אכילה און הנאה האבן, און ממילא מוז די תורה מיר זאגן, דא איז אנדערש, עסן מעגסטו טאקע נישט, אבער הנאה מעגסטו האבן יא. פשט איז, אז בעצם רבי יוסי הגלילי האט געהאלטן ווי רבי אבי. פשט איז אז יעדעס מאל ווען די תורה זאגט דו טארסט נישט עסן, ליגט אין דעם א איסור הנאה אויכעט, און ממילא קומט די תורה זאגן דא איז אנדערש, דו מעגסט יא האבן הנאה. ווען רבי עקיבא סובר און רבי עקיבא האלט, איסר אכילה למשמע איסר הנאה לא משמע, מה שאין כן רבי עקיבא האט פארשטאנען, וואס עפעס? ווען די תורה זאגט דו טארסט נישט עסן, די חלב, איז דא א איסור צו עסן, איז דווקא פון אכילה איז דא א פראבלעם, אבער אויף הנאה, אוודאי קענסטו האבן הנאה, דאס איז קיינמאל נישט געווען קיין צד, כ'האב קיינמאל נישט געהאט קיין הוה אמינא אז די תורה אסר'ט דאס. און ממילא ווען די תורה זאגט מיר עס לכל מלאכה אז איך מעג עס נוצן, קען דאך נישט זיין אז איך מעג האבן הנאה דערפון, ווייל דאס איז אוודאי אז איך מעג האבן הנאה דערפון, ווייל אין לא שכלי ליגט דאך נישט אין דעם א איסור הנאה, ממילא וכי עסק הוא לטומאה וטהרה, און מילא מוז זיין ווען די תורה זאגט מיר אז וואס אז דו מעגסט עס זיך נוצן דערמיט, קומט די תורה נישט פשוט זאגן אז דו מעגסט זיך עס נוצן דערמיט, דאס קען דאך נישט זיין ווייל דאס איז פשוט, אין לא שכלי ליגט קיינמאל נישט אין דעם אז דו טארסט זיך נישט נוצן דערמיט, אלא מאי מזיין די תורה וויל מען קומען זאגן להתיר מן הטהרה. קומט אויס אז רבי עקיבא האט געהאלטן אזוי ווי חזקי. און ממילא וויל די גמרא זאגן לכאורה לי' מק' תנאי. די מחלוקת וואס אונז האבן געהאט צווישן חזקי מיט רבי אבי ווען די תורה זאגט אויף א זאך דו טארסט נישט עסן ליגט אין דעם אכילה אדער אוכל הנאה, לכאורה דאס איז אונזער מחלוקת דא. רבי יוסי הגלילי וואס ער זאגט אז די תורה וויל מען דא קען מען זאגן לגבי טומאה טהרה און פארוואס נישט לגבי הנאה ווייל הנאה איז קיימאל נישט געלונגען אינעווייניג האלט אזוי ווי חזקיה פשט איז חזקיה האלט אזוי ווי אים מה שאין כן לפי רבי יוסי הגלילי וואס ער זאגט די גאנצע זאך וואס ליגט דא אינעווייניג איז די חלק אז די זאלסט נישט כ'וואלט געמיינט אפשר טוסט נישט האבן הנאה דעיס גייט אזוי ווי ר' אבי, וואס ר' אבי האט פארשטאנען אז יעדעס מאל ווען די תורה זאגט טוהסט נישט עסן, ליגט גלייך אין דעם איסור הנאה אויכעט, מילא זאגט די גמרא זייער גוט, לייען מיר כיתות הנאה, לכאורה איז דאס א מחלוקת תנאים. זאגט די גמרא לא, ס'איז נישט אמת, דכולי עלמא לא סוכלי משמע ביין איסור אכילה ביין איסור הנאה. זאגט די גמרא ניין, אוודאי ס'איז נישט קיין מחלוקת תנאים, נאר וואס אז איך גיי ווייטער מיט די שיטה אז יעדעס מאל ווען די תורה זאגט טוס נישט עסן, פשט איז טוס נישט עסן און טוס נישט הנאה האבן מיט דעם, ס'גייט צוזאמען. והכי בהכי מפלגה, דא איז געווען די גאנצע צווייטע מחלוקת צווישן רבי יוסי הגלילי מיט רבי עקיבא, אז וואס רבי יוסי הגלילי סבר כשהיתרו נבילה, ווען די תורה האט מיר מתיר געווען נבילה, אז אויב נישט קען זען אויפן פרידיגע עמודים אז די תורה שרייבט קלאר ביי נבילה טוסט הנאה האבן דערפון, היא היתרה, האט די תורה דווקא מתיר געווען די נבילה, אבער חלבו וגידו לא התרי, אבער די חלב, אז דו מעקסט א נאמען פונעם חלב, אדער דו מעקסט א נאמען פונעם גיד, דאס האט די קטורת קיינמאל נישט דערמאנט. און ממילא וכי יצטרך כ קומט דא אונזער פסוק און זאגט די תורה, דו וואלסט פארשטאנען, די תורה זאגט נבילה מעגסטו האבן הנאה, וואס מיט חלב, טאר איך הנאה האבן דערפון? ווייס איך נישט, האט ער קיינמאל נישט גערעדט דערפון, ווייל חלב ליגט נישט אינעווייל. אויב אזוי, וכי יצטרך כולה הטה הנאה היא דעושה. ממילא זאגט רבי יוסי הגלילי, איך ווייס נישט וואס די הלכה איז לגבי חלב, נאר וואס אז איך האב דא א פסוק וואס רעדט לגבי חלב, קומט מיר דער פסוק צו זאגן, אז זאלסטו וויסן דו מעגסט האבן הנאה פון חלב. און ממילא זאגט ער ווען די תורה זאגט. אז לכל מלאכה דו מעגסט עס נוצן, מוז זיין ווייל די תורה רעדט פון הנאה האבן, ווייל חלב איז נישט קיין חלק פון נבילה, אז חלב איז נישט קיין חלק פון נבילה, ווייס איך דאך נישט וואס די הלכה איז לגבי חלב, מוז די תורה מיר יעצט קומען זאגן, חלב איז אויך דא עקסעפשאן, הגם דו טארסט עס נישט עסן, אבער הנאה מעגסטו האבן. אבער עס האט גארנישט מיט דעם צו אין דעם פסוק ווען די תורה זאגט לא יאכלו אדער לא יאכל אדער וואס די לשון זאל נאר זיין האט עס נישט מיט דעם צו מיינט עס הנאה אדער מיינט עס נאר אכילה אדער מיינט עס ביידע דאס איז נישט די ווארט דא ער זאגט פשוט וויבאלד איך ווייס נישט וואס די תורה זאגט לגבי חלב וויבאלד חלב איז נישט קיין חלק פון נבילה איז דווקא ביי נבילה האט מען געזאגט דו מעגסט עס נוצן דו מעגסט האבן הנאה דערפון אבער דא איז קיינמאל נישט געווען קיין היתר און ממילא מוז די תורה מיר קומען זאגן לכל מלאכה זאלסטו וויסן, דו מעגסט עס נוצן, דו מעגסט עס הנאה האבן, אזוי האט רבי יוסי גלילי געלערנט. דער רבי עקיבא סובר רבי עקיבא האט געלערנט ניין, כשהיתרו נבילה, ווען די תורה האט מיר שוין מתיר געווען נבילה פון פריערדיגן פסוק, איז חלבו וגידו נמי היתרי, איז ווייס איך שוין אין דעם ליגט שוין אויך די חלב, ליגט שוין אין דעם גידו הנשה, אז הנאה האבן מעג איך יא. און ממילא קענסט יעצט ברענגסטו א פסוק לכל מלאכה אז איך מעג הנאה האבן פון חלב. וואס קומסטו מיר מחדש זיין? איך ווייס דאס שוין, ווייל איך האלב דאך א חלק פון נבילה. אויב אזוי, וויכי יצטרך ק מ דיך זיין, ווען די תורה ברענגט מיך א פסוק און זאגט דו מעגסט הנאה האבן, זאלסטו וויסן וואס מיינט עס לטומאה וטהרה. קומט עס מיר מתיר צו זיין לטומאה טהרה און זאגן אז וואס? זאלסטו מיינען אפשר איז דא א טעם אויף דעם, ווייל ס'קומט דאך למעשה פון נבילה, כמשמע לן זאלסטו וויסן אז נישט. און ממילא ווייטער, די מחלוקת צווישן רבי יוסי הגלילי מיט די מחלוקת מיט רבי עקיבא האט גארנישט צו טון מיט אונזער מחלוקת צו אין לא יאכל ליגט איסור הנאה אדער איז נישט נאר וואס יעדער איינער האלט ווען די תורה זאגט אויף א זאך טוסט נישט עסן מיינט עס עס נישט און האב נישט קיין הנאה נאר דא די מחלוקת איז געווען א צווייטע מחלוקת אינגאנצן ליגט חלב אין נבילה אדער נישט. רבי יוסי גלילי געהאלטן, ניין, חלב איז נישט קיין חלק פון נבילה, אז ס'נישט קיין חלק פון נבילה, מוז די תורה מיר יעצט קומען מחדש זיין און זאגן, זאלסטו וויסן, חלב מעגסטו הנאה האבן דערפון. מה שאין כן רבי עקיבא געהאלטן, כ'ווייס חלב, חלב איז א חלק פון נבילה, אז ס'איז א חלק פון נבילה, דארף די תורה מיר נישט קומען יעצט זאגן נאכאמאל, מעגסטו האבן הנאה דערפון. נארוואדאי מעג איך הנאה האבן דערפון, ס'איז א חלק פון נבילה. אלא מאי ווען די תורה קומט מיר יעצט צו עפעס זאגן, קומט די תורה מיר צו זאגן זאגט רבי עקיבא, אז וואס? אז ס'האט נישט דא אין דעם קיין טעמע, און אפילו בגבוה מעגסט דיך נוצן מיט די פעטנס און מעגסט הנאה האבן דערפון. אבער ווייטער צו זאגן ליימער קטנאי, דאס קען איך נישט זאגן ווייל מיט דעם האט עס בכלל נישט. זאגט די גמרא צוויי רבי יוסי הגלילי, לפי רבי יוסי הגלילי, וואס אונז האמיר יעצט געזאגט אז וואס? אז בעצם זאגסטו אז חלב איז נישט קיין חלק האט גארנישט צו טון מיטן וויילער. אויב אזוי אשכחן חלב, לגבי חלב זעה איך עס שטייט אין פסוק דשעי רחמנא דתורה לאהסט בהנאה אז איך מעג הנאה האבן. דאס הייסט, איך האב בעצם דריי זאכן, איך האב נבילה, איך האב ג-ט אנושה און איך האב חלב. לגבי נבילה אליינס האט מען שוין געזאגט ס'דא א פסוק וואו שטייט איך טאר הנאה האבן דערפון. לגבי חלב, האסט מיר יעצט געברענגט די לכל מלאכן זעה אז איך טאר הנאה האבן דערפון. פרעגט די גמרא, וואס איז לגבי גיד אנשים? אלא גיד, ניימא דאסור, לכאורה ביי גיד, אויף דעם האב איך נישט קיין שום פסוק וואס די תורה זמרת אז איך מעג האבן הנאה פונעם גיד, אויב אזוי פרעגט די גמרא, לכאורה, לפי רבי יוסי הגלילי, וואס איז די הלכה לגבי גיד? דאס הייסט, בישלא אמר לי רבי עקיבא, ער האט דאך געזאגט אז אלעס איז א חלק פון נבילה, סיי גיד, סיי חלבו אלעס איז א חלק פון נבילה, און ממילא אזוי אן עוולה מעג איך האבן הנאה דערפון, מעג איך האבן חלב הנאה דערפון, און גוט אויכעט. נאר לפי דעם וואס אונז האבן יעצט געלערנט רבי יוסי הגלילי, וואס ער האט געזאגט אז וואס? אז חלב איז נישט קיין חלק פון עוולה, אויב אזוי פשט איז גוט הנאה איז אויך נישט קיין חלק פון עוולה, אויב אזוי וואס איז די הלכה לגבי גוט הנאה מעג איך האבן הנאה דערפון? די גמרא וועט זאגן לכאורה אויף דעם איז דא א איסור. זאגט די מרי בויער סיי עם הכי נמי. קען זיין ביסט גערעכט עשה. יא. טאקע. ס'איז דא א פסוק אויף נבילה. ס'איז דא א פסוק צו זאגן אויף חלב. אויף בגד הנשה האב איך נישט קיין שום פסוק. און טאקע אין הכי נמי בגד הנשה איז דא א עשה. טוהסט נישט הנאה דערפון. מרי בויער סיי עם אז דו ווילסט. מאיסר לו בקל וחומר. בעצם קען איך דיר ברענגען א קל וחומר. קען איך זאגן אזוי. מה חלב שעונש כרת מיתה בהנאה? מה די חלב וואס איז דא אויף דעם אז דו גייסט עסן חלב איז דא א איסור כרת אויף דעם? נאך אלץ זאג איך אז וואס דו מעגסט האבן הנאה ווייל אזוי שטייט אין די תורה. אויב אזוי גוט שאינו עונש בכרת, גוט וואס איז נאר א לאו, איז פשט אז דו ביסט עובר באקומסטו מלקות, אבער קיין כרת נישט דא, לא כל שכן, לכאורה לא כל שכן אוודאי און אוודאי מעגסטו האבן הנאה דערפון. און ממילא אין איך נעם איך האב נישט קיין קלארע פסק דערפון, איך קען נישט קלאר פונעם פסק זעהן צו גיט הנאה איז מותר בהנאה אדער אסור בהנאה, און לפי רבי יוסי גלילי איז עס דאך טאקע נישט קיין חלק פון נבילה, אבער איך קען מאכן א קל וחומר, מאדאך חלב וואס דו זאגסט אז מעגסט האבן הנאה הגם בעצם ס'איז עונש כרת, אויב אזוי כל שכן דא וואס איז נאר עונש איז עליו, דאס הייסט ס'איז נאר מלקות אויב אזוי זאג איך אויף וואס אז דו מעגסט האבן הנאה דערפון. פרעגט די גמרא רבי ר' שמעון די עשה אונז האמיר געהאט ר' שמעון, אויב זאגסטו מיט יעצט א קל וחומר אויף מאתר צו זיין געדער נשה, לאמיר צוריק גיין אביסל דא, אונז האבן דאך געלערנט אז רבי שמעון האט געהאלטן געדער נשה האט נישט קיין טעם, ס'איז מייז, אזוי ווי רש י זאגט ס'איז אזוי ווי א שטיקל האלץ, אזוי ווי א עץ, אזוי ווי א ביין פון א בהמה, און ממילא האב איך געזאגט דעמאלטס אז וואס אז דו מעגסט נישט האבן קיין הנאה פון געדער נשה. אז גוט דיין נאשע איז נישט קיין שטיקל פלייש, און דו טארסט נישט קיין הנאה האבן דערפון. לכאורה, איך האב דאך דא א קל וחומר, די גמרא האט דאך געברענגט א זייער גוטע קל וחומר, ממילא פרעגט די גמרא, דו ר' שמעון זאגסט אז וואס? איך טאר נישט האבן קיין הנאה פון דעם גוט דיין נאשע, לכאורה פארוואס נישט? איך האב דאך א קל וחומר, איך קען דאך זאגן מה די חלב וואס איז בכרת מעג איך האבן הנאה, איז אוודאי דא ביי גוט דיין נאשע זאל איך אויך מעגן האבן הנאה דערפון. זאגט די גמרא ניין, איכא למיפח, ס'איז דא א פרח אויף די קל וחומר, ס'איז הערט זיך זייער גוט אויפן ערשטן בליק, אבער למעשה ס'איז דא א וועג מען קען אפפרעגן דעם קל וחומר, פארוואס? ווייל מה לחלב שכן היתר מכלו לא את לחיה, ס'איז דא א חילוק, לגבי חלב זעה איך ס'איז אנדערש לגבי חיות, לגבי חיה איז נישטא קיין איסור אויף חלב, די גאנצע איסור פון חלב איז נאר לגבי בהמה. מה שאין כן לגבי גיד, גיד אנושה, איז דא א איז דא סיי לגבי בהמה און סיי לגבי חיה איז דא א איסור צו עסן גיד אנושה. און ממילא זאגט די גמרא, דו ווילסט מיר טאקע צושטעלן צו חלב, ווייל חלב האט א חומרא אז ס'איז בכרית, אבער למעשה גיד אנושה האט אויך א האט אויך א חומרא, ווייל ס'איז סיי ביי חיה און סיי ביי בהמה. און ממילא, דו ווילסט פרעגן ווי רבי שמעון, דו רבי שמעון זאגסט מ'טאר נישט האבן הנאה פון גיד אנושה, איי וואס מיט א קל וחומר? וואס דו ווילסט מיט א קל וחומר נישט אזא גוטע קל וחומר, פארוואס? שכן היתר מקללה אצל חיה, ווייל למעשה לגבי חיה זעה איך אז גיט די אנושה שטערקער ווי חלב, זאגט די גמרא, איז נאכמער מעלה חלב, זאגט די גמרא, די און ווי ר' שמעון דאסא, עיקל מפרע פון מ'קען עס אפפרעגן, מעלה חלב שכן היתר מקללה אצל חיה, טועם אבער גיט שלא היתר מקללה אצל חיה, זאגט די גמרא ואידך, נו, לכאורה די פירכא פון קל וחומר בעצם איז א שטארקע פירכא. אויב איז אזוי לכאורה, אפשר איז אלעס אפגעפרעגט, דו האסט מיר יעצט געוואלט זאגן אז איך לערן אויס גוט די נושא פון חלב בקל וחומר לכאורה זעסטו ר' שמעון אדער ב ר שמעון און די ווערטער פון ר' שמעון בעצם קען איך טרעפן א פירכא פון קל וחומר זאגט מר ניין, ואידך, בבהמה קאמרינן, בבהמה מיעס לא אישתרע. דא רעדט מען דאך אלעס די פסוקים רעדן זיך אלעס לגבי בהמה. ממילא מען רעדט דא נישט לגבי חיה. דאס וואס איך זאג דא לגבי חיה לב איך מעג הנאה מען רעדט זיך לגבי חיה לגבי בהמה. לגבי ג ד אנושה, אלעס דא געווען די שאלה לגבי בהמה. ממילא היות אלעס רעדט זיך דא לגבי בהמה, אויב אזוי מיין קל וחומר גיט די קל וחומר. ממילא קען איך דא זאגן, מה דא חיה לב, וואס איך זעה עס איז דא בעיקר בעשר קרות, נאך אלץ מעג איך הנאה האבן. און מילא קען איך זאגן טועם אבער גוט, וואס איז נאר בלאו אז וואס אז איך מעג יא אנהאבן, און מילא זאגט די גמרא האב איך בעצם צוויי צדדים, אדער קען איך זאגן איז בוער סיימא וכן הא מגיד איז אסור, אדער קען איך זאגן אז וואס, וויבאלד מ'רעדט דא נאר פון בהמה קען איך זאגן אז איך האב א קל וחומר און איך קען עס ארויסלערנען פון חלב, מה דכאילו מעג איך הנאה האבן, אויב אזוי דא אויכעט מעג איך הנאה האבן. זאגט די גמרא ווייטער, מחדי אוסביני כל הני קראי ושיניני, דאס הייסט לאמיר יעצט צוריק גיין צו אונזער מחלוקת, רב אבי, חזקיה, למעשה רב אבי האלט אז וואס יעדעס מאל ווען די תורה זאגט מען טאר נישט עסן, מיינט עס עס נישט און האב נישט קיין הנאה, עס גייט גלייך צוזאמען, חזקיה זאגט ניין, ס'מיינט דווקא עס נישט, הנאה האבן מעגסטו יא האבן, א חוץ ווען די תורה נוצט דעם שטארקן לשון פון לא יאכל. זאגט די גמרא, אבער למעשה, לאמיר מאכן דעם חשבון, מעכדי אוספיני כל הני קראי ושניני, אונז האבן שוין געהאט אזוי אסאך קשיות יעצט, איין קשיא נאכן צווייטן, און למעשה יעדעס מאל האבן מיר פארענטפערט, אה, דא איז דא אנדערש, הגם ס'שטייט לא יאכל, אבער דא שטייט די תורה אז איך מעג יא האבן הנאה דערפון, דאס הייסט, מ'איז אדורכגעגאנגען א גאנצע ליסט, יעדעס מאל האט די גמרא געטראפן ווי די תורה זאגט, נחנם איך האב געשריבן טוסט נישט עסן, אבער הנאה האבן מעגסטו האבן. ממילא פרעגט די גמרא, חזקי ורבי אביהוא במאי פליגי, וואס איז, באטטעם ליין, וואס איז זייער מחלוקת, איך האב געמיינט זייער מחלוקת איז א ריזיגע מחלוקת, ווען חזקי האט געזאגט, ניין, יעדעס מאל די תורה זאגט טארסט נישט עסן מיינט עס נאר עסן, הנאה האבן מעגסטו יא, רבי אביהוא זאגט ניין, יעדעס מאל ווען די תורה זאגט עס נישט מיינט עס גלייך טארסט נישט האבן קיין הנאה, דאס הייסט לכאורה וואלט עס געמאכט ריזיגע חילוקים, זאגט די גמרא לכאורה, ווי מאכט עס א חילוק? ווילסט צו זאגן די איינציגסטע זאך וואס אונז האבן געזען וואס בעצם בפסח בחמץ בפסח ולא בדרבנן דארטן זעסטו לגבי חמץ און פסח זעה איך אז וואס איז לא בדרבנן אז עסן טאר איך נישט און הנאה האבן טאר איך אויך נישט און נאך א פלאץ וואס איז געווען דארטן בשער הניזקל אז טאמער די מענטש איז געגאנגען שעכטן זיין שער פאר מען האט געמאכט די סקילה איז לכולי עלמא מודי דארטן אז איך טאר נישט עסן און איך טאר נישט האבן אן הנאה, דאס הייסט דאס איז געווען די איינציגסטע צוויי פלעצער וואס איך זעה דארטן די תורה זאגסט דא א איסור אכילה מיט א איסור הנאה, ואליבא דדבר האקל דארטן איז יעדער איינער מסכים ביי שרון איסקל, און מילא זאגט די גמרא חזקי נפי גלי' מלא יאכל, חזקי לערנט עס טאקע ארויס ווייל די תורה זאגט די ווארט לא יאכל סיי ביי פסח, און סיי ביי די שעה, וויבאלד די תורה נוצט דעם ווארט לא יאכל מיינט עס, טוס נישט עסן און טוס נישט הנאה האבן, ורב אבי נפיק ליה מנבילה, רב אבי לערנט עס אויס פון נבילה, היות די תורה שרייבט דאך ביי נבילה, דא איז דא א היתר, פשט איז איבעראל אנדערש, איז חוץ ווען די תורה זאגט מחוץ, מיינט עס נישט עסן און נישט הנאה האבן, אבער מעכ די ביין למה, ביין למה, איסור הנאה, אסור ביי הנאה, סיי לפי חזקי און סיי לפי רבבי, סיי חמץ און סיי אשה, איז דא א איסור אכילה און איסור הנאה, דאס הייסט להלכה מאכט זיך בכלל נישט קיין חילוק, ממילא פרעגט די גמרא מאי בני', וואס איז די גאנצע מאי כל הרעש, מאכסט א ריזיגע חילוק חזקי רבבי, לכאורה די איינציגסטע פלעצער וואס אונז ווייסן ווען די תורה זאגט טאקע מען טאר נישט עסן מיינט עס נישט עסן נישט הנאה האבן דאס איז נאר לגבי פסח און לגבי שור הנסקל, אין יעדע אנדערע פלאץ האט מען אייביג געטראפן ווי א וועג וואס די תורה זאגט אז דא איז אנדערש דו מעגסט יא האבן הנאה דערפון, און במילא פרעגט די גמרא, און הכי נמי די לימוד איז אנדערש צו איך לערן עס אויס פון לא יאכל אדער איך לערן עס אויס פון נבילה, ווייל די תורה שרייבט מיר אויס ביי נבילה דא מעגסטו יא האבן הנאה פשט איז איבעראל מעג איך נישט האבן הנאה, אבער לכאורה מאי ביני' וואס איז למעשה די מחלוקת ווי כאפט זיך א חילוק צווישן חזקי מיט רבא ווי? זאגט די גמרא עיקר בעיני איז צו דא א חילוק. די איינציגסטע חילוק צו וואס איך ווייס איז צו זאגן חילין שנשחט היא באזהרה. מדאורייתא וואס איז זיין די הלכה לגבי חילין וואס א מענטש איז געגאנגען צום כהן און געזאגט איך האב דא א בהמה ס'איז נישט קיין קרבן ס'איז נארמאלע חילין איך וויל זאלסט עס שעכטן פאר מיך. אויף דעם איז געזאגט געווארן זאג איך מדאורייתא דא אויף דעם א איסור הנאה אדער ניין ס'איז נישט דא קיין איסור הנאה דערפון. חזקי סובר חז ל האלט, די תורה זאגט לא יאכל, ווען די תורה זאגט מען סיי ביי שור הנסקל און סיי ביי חמץ לא יאכל אז איך טאר עס נישט עסן, לעמי תהני, קומט עס אויס צו שפארן אז דווקא ביי די צוויי פעלער דא איז דא א איסור הנאה מיט א איסור אכילה, ווייל די תורה נוצט אינטערעסאנטע לשון לא יאכל ס'טאר נישט געגעסן ווערן. וממילא האב איך למעשה איבריג די פסוק פון עשו לכלב תשליכי עשו ווי מיר געלערנט צוויי דפים צוריק, וואס איך לערן ארויס דווקא דארטן איז דא עשו, אבער איבר, דווקא דארט מעג איך האבן הנאה אבער איבעראל מעג איך נישט האבן הנאה, און ממילא נעמט חזקי דעם עשו, וואס ער דארף דאך נישט האבן די עשו צו זאגן אז איבעראל ווען די תורה זאגט מיר אז דו טארסט נישט עסן מיינט עס אז דו טארסט נישט האבן הנאה, ווייל פארקערט לפי אים מעגסטו יא האבן הנאה דערפון, נאר ווען די תורה זאגט די ווארט לא יאכל, און לגבי לעכב תשליך יעשה, שטייט נישט לא יאכל, ממילא קען איך זאגן די עושה למי תחילין שנשחטו באזהרה, נעמט ער דעם עושה, וואס לפי חזקי איז עס איבעריג, לערנט ער אויס פון דעם אז חילין שנשחטו באזהרה, זאלסטו וויסן אז וואס? אז מדאורייתא איז דא א איסור, דו טארסט נישט הנאה האבן פון די חילין. רבי אביהו סובא, רבי אביהו האלט, עושוי לאמיתא הני, די עושוי, לפי רבי יהודה, וואס ער האט דאך געלערנט אז פון די וויילער קען איך גארנישט ארויסלערנען דערפון, און מילא לערן איך ארויס פון א כלב צו א שליח און עושוי לערן איך ארויס אויף דעם אז די תורה זאגט אז איך טאר נישט עסן, אבער דא מעגסטו עס יא געבן פאר די הינטן אז דווקא דא מעג איך האבן הנאה, אבער יעדן פלאץ טאר איך נישט האבן הנאה, איז פשט אז לפי אים איז דאך די עושוי נישט איבריג. נאר וואס איך לערן עס אויף אויף פסח, און איך לערן עס אויף אויף שור ונשקל וואס דארט האט מען נישט געגעבן קיין היתר, און מיין חילול שנשחטו בעזרה, לאו דאורייתא הנני, קומט אויס אז לפי אים אז חילול שנשחטו בעזרה אז ס'איז נישט קיין דאורייתא, און ממילא זאגט די גמרא די איינציגסטע חילוק להלכה אייביג נישט קיין חילוק צו איך האלט לפי חזקיה צו איך האלט לפי רבי הושע, די איינציגסטע פלאץ וואס איז דא א חילוק, די איינציגסטע פלאץ וואס איז דא א איסור פון אכילה מיט הנאה האבן, דאס איז דווקא ביי חמץ און לגבי שור נשכל. דאס איז די איינציגסטע פלעצער, ממילא זאגט די מלא הלכה מאכט עס נישט קיין חילוק, ווייל איבער אלע אנדערע פלעצער וואס די תורה זאגט ער טארס נישט עסן, און לפי רבי לוי וואלט עס אויך געמיינט טארס נישט הנאה האבן, האט מען אייביג געטראפן א היתר וואס די תורה זאגט דא חוץ דא איז עפעס אנדערש. און לפי חזקה דארף איך נישט האבן דאס, און ממילא זאגט עמוד איינציגסטע חילוק וואס כאפט זיך יא איז לגבי חולין באזהרה, לפי רב אבי איז עס נאר א דרבנן ווייל ער האט נישט איבריג דעם הכלב תשליך אין אוסר, נו פון דארט לערנט זיך דאך ארויס זיין הלכה זיין געדאנק, מה שאין כן לפי חזקה דאס איז איבריג, ווייל ער האלט דאך נאר פון לא עושה אוכל לערן איך עפעס ארויס, אבער פון די רעשטליכע זאכן לערן איך גארנישט ארויס. נעמט אים לכלב תשליך יוסע און לערנט ארויס אויף דעם פאר חולין שנשחט טיפה אזורה אז ס'איז דא א איסור מדאורייתא צו האבן הנאה דערפון, אבער חוץ דעם צו מאכן עפעס אנדערע חלקים להלכה זאגט די גמרא איז נישטא קיין שום חילוק.